Khrifau pa tam thiam yan tampi ko nangmah ruangah kan Khrifau zong a ṭhangcho deuh lai lo. Kal hau lo. Kan nu cu si lo ah Khrifau pa hi sau kan ṭuan le lo. Kan ṭuan chung te hin teima te kan ṭuan hau cu. Ka kal hau ko. Mah zat hi kan in tuah ding tam lio ah thil suk a hau, ze kai a hau, keimah mawṭawng ka bong lo, a si kho lai lo cu nangmah lo cun ṭhu ko khi kal hau lo ti cu. Maka cu voi ni dang long tuah khi na fale long khi an in bawmh ko cu. Zong nangmah nih kan fale hin zong kan nei.

Na mawlh na cang hi. Keimah laisen nei ning lo eh ma cu a fawi ti kai. Ni te zi kan kai la hin na ma. Na ka na ka mok dong he ka ti tuk si be hi um um la so ka thi sang ai tu so. Keimah hla so khui ka men na kal kho lo lo he. Sai liner zong on kho lo. Thuak chiat la. Zen ha kan tong so la dai thani ti to ka mong hi. Kan tong so se Kan thih zong a pawi lo kan nih. Kum hra um ve cang i lainar zong awn khawh lo. Voi zet nan na phit cang. Nangmah san ka i rung si cu, keimah ka ṭaih rung si lo. Cang par ti cang hin. Kem cu rian hrang ka ṭuan cun nanmah ka cawm lo, cun pei rian hrang ka ṭuan cu ka tar la ta. Kayong in ria matuk ka ta go mi. Ah! Yeah, ka mong cha. Ka lau tuk ning. In ka thai lo ma kan mong na ka cha ta zo me. Na thi lo te na wan tha. Ha, bia no hatuk rang asu. Bia hi. No hatuk no hatuk. Ka fa ya. Na ngai chi man na chim lan. Okay. Okay. Salin na thak lo ma? Na nu cu a zai tam tuk e ngaithiam ko ma. Mah ko hi ka tlei tang lai. Si be um la si lo chu chu chu ka nu nak hi liam tang ai va Ka lung ka lungbak na ka dong chang ko man tuk. Vancung ma kai la hero ma Zai tam hi chu te la. ka chuan an Ah ka ka ka ran ang kal si ka. kan i um han chun ma ti na zai tam lai zong. Ikoi chang ikoi chang ikoi chang ka kan ka tum tang lai. Khak nung ni rak mong lo tum hi rak Ka mo hi ka form ti lo ka tin tang lai.

Na nu ka rak thi cu kaa ngaichih pah kaw. Nangmah ko kek. Kei zong ka ngaichih ve ko okay. Ngaknu cu si law tuhi ṭangval tamtuk ka nei la. Ash, homin na tong lo do kei kei mite na ka ton men hi. Naa lawmh tuk ding si. A ding zak lo in. Ah. Ka inn kan phan.

Kanu naman ban longma south kanin kha cang. Kamat ilo hi chipo hi zida. Ke na fa le zong an chut nak south cang. Ti zo. Zia khate chun ha ka ka. Thim tluk tam kan chok ke e shu kok ni ne thei long cha. Akke ni ka thei chun ni thil he. Ka o ma ma khai shu kok ka.

One hour later. Kha kan mui ti zok pum kan hnu tuk cang hi caan zong ka ngei ni na thei lo ma. Ka ko ka ko. Pa, Oi. kanu cu nau lo ma arau tuk cang he. Na nu cu nan theih ko cu ma hi si peng ko cu he. Hom hoi mai zong kan khap lo ni nu hi cha alak ka bak si.

Cucaah warning pek kan in duh hna. Voikhat a kal ṭhan si cun suspension a ngah cang lai. Baring deuh tein. Thang Bawi! Thangbawi, rak ra ta man hi. Rak ra za. Hi lai cha in cha ra hi ISS timi le suspension timi ka fiang lo zei dah. Dei dan chim du lak si. Wei lei nga tiang ISS na kal cang an ti cu. Ti masa la.

ka chim beh ngai lo zei ka tuah lai ki lo bak si ka thei ti lo nang an tom piak wa kha khas chu kan chim mi na fa le tha te chun piak nga ma ki hin chun hoi an lo lo te hoi tam tu kan chim chang mevren ka tuan a chan ka ngai lo

Hello, Thang. Uh, na tha deuh ma? Tha deuh te. Uh, okay. Sia cun na ma ka van zoh le maw? Oh, zoh ta lai. a fak ma ṭha deuh cang ti ma na kut hna na zual ah ta an dunh ti ma pa ti sun na kere ka vun zoh le mu pa na ke zong dam deuh ngai cang e na thi kal mi zong ṭha deuh ngai cang

Personally an ka ti hoi. Sungkar hi tu hi Hlein ah bia biachim ngai lo in an um i siam zong ṭha tein an kai lo. Cun khi biachim ngai lo kha cutin ha khin tam tuk an kal an kal cang tiah thawng ka thei e tu hi. Ngei chia tuk ka lungre thei tuk ka lung bak hi a dang ko tuah din zong ka thei lo. Thla kan cam lai i Bawipa nih ṭha tein khua kan kuat. Okay, thla kan cam hlan ah Parca kong rel ta lai mu. I Isaiah angan song nga le pariat ame pakua thla nan cam tikah kan let hna lai nan kan chawnh tikah kan chawnh ve hna lai thil sinah kan ral sia cun amah nih a kan let hrimhrim lai i amah nih khua kan hrimhrim ko lai i cucaah thil sinah thla kan cam lai mu

na min aa lomi a um sual i kan i palhmi seh rak kan ngaithiam law na si ṭhan lo timi te kha thongkrang in thanh i si. Elo se mu kha ka lawm ve. Sihmanhsehlaw Pathian sinah kan sualnak cu kan cham hna ahcun a dingmi le zumhawktlak a si caah a biakam kha let loin kan sualnak kha a kan ngaihthiam lai i kan palhnak vialte kha kan theih a kan thianhkeuh lila. Maw Sami ka rak thei hi. Kan chungkhar bawite tu hi keiwah pei ka rak si. Ah, kan pa nih le dam ti lo. Kei nih le cancer neih an kan ti. Ah, keimah an nu ruangah pei ka si, si ve ko hi. Ah, ka suan a pil pei.

Tukum cu kum thar hi a ISPC he kanmah chungkhar nih kan tuahpiak hna hna lo tiah hal kan duh zeitin na ruah? Bantukin ka sinah bia na chim i ka ngam tuk. Kei zong hi bantuk bia na chim lai i ka thlacamnak kong si. Atu ni ah hi bantukin ka sin bia na chim ti kei zong lawmhnak tampi ka khat.